Nilqakom għal dal-kontenut ġdid. Dal-kontenut ġdid ħajitratta il-fenomenu ta' tisfir bil-lej u għaliex m'għandekx issafar bil-lej. Il-leġendi ġejjin minn żmien il-qedem. Minn żmien is-Sumeri, l-Aztek, l-Eġizzjani, kull kultura li kien hemm fil-passat, fejn dawn jiddeskrivu li jekk inti ssaffar bil-lejl, affarijiet ħżiena jiġru. Nieħdu l-Iżlam. Fl-Iżlam jeżisti l-ġinn. Il-ġinn huwa speċi ta' xitan. Hemm ġinn Raħmani u hemm ġinn Ħarami. Hemm ġinn tajjeb u ġinn ħażin. Dawn il-ġinn jieħdu forom differenti. Hemm ġinn tal-arja, ġinn tal-ilma, ġinn tan-nar, hemm ġinn li jibdel il-forom, jista' jsir kelb, għasfur, qattus, dak kollu li jaħseb moħħok huwa sejf biex lilek itik comfort imma fl-istess ħin ikun qed iħarsek. Il-ġinn inqablu mal-ħares hawn Malta, fejn dak il-fenomenu li jimbutta 'l xi ħadd fit-taraġ jew jerfa' 'l xi ħadd u jaqtgħu minn mal-art, kif ukoll jikkontribwixxi għal fantażma storbjuż, poltergeist. Il-poltergeist ġejja minn kelma Ġermaniża li jfisser fantażma storbjuż, fejn, L-istess fenomeni qishom għandhom correlation bejniethom li jittrikkjaw il-bniedem u jġagħluh jibża'. Issa, il-fenomenu tat-tisfir bil-lej. Fl-Iżlam, meta xi ħadd isaffar bil-lej jgħidulu toqgħodx issaffar bil-lej għax jiġi l-ġinn għalik u jieħdok. Kif għedna l-ġinn ma tistax tkun taf kif ħa jgħidillek. Fl-aħħar snin kien hawn każ partikolari hawn Malta u mhux ħa nidħol fid-dettall. Jekk tfittxu ħa ssibu, bħalma sibt jiena. Apparentement, kaċċatur u nassab ħareġ filgħodu kmieni biex imur għall-passatemp tiegħu u ma kienx irritorna lura sa flaxija. Meta bdew it-tfittxijiet għalih, dan ma nstabx, però nstab xi jiem wara ġo post li kien diġà investigat. Awtomatikament, f'moħħi għedt jiena La dan huwa kaċċatur u nassab, ħa jkellu forma ta' xi għajjat biex jiġbed l-għasafar. Jaf ukoll forsi jimita xi għasfur b'leħnu u għalhekk għamilt korrelazzjoni ma' dan il-każ. Ma' dan il-każ ukoll hemm il-fenomenu tal-Missing 411 li jinvestiga David Politis. David Politis huwa investigatur privat fejn investiga n-nies li jegħbu mix-xejn. u hemm il-fenomenu tat-tisfir, kif ukoll jissemma diversi drabi fejn il-persuna tkun qiegħda ssaffar, fejn letteralment il-persuna li tkun qiegħda ssaffar tisparixxi f'ħakka t'għajn. Il-fenomenu tat-tisfir huwa wkoll marbut mal-Yowie, mal-Yeti u kif ukoll magħruf bħala Bigfoot. Il-Bigfoot huwa magħruf li jsaffar u jimita n-nies. Hemm leġġendi wkoll li jgħidu l-Bigfoot jisraq in-nies u jżommhom bħala pets. Kien hemm każ partikolari fl-Erbgħa ta' Marzu tan-1946 fil-Brażil f'Arazani Guam. F'Arazani Guam kien hemm il-Karnival u daw il-Karnival jiċċelebrawh fejn raħal sħiħ jinżel u jiċċelebra dan l-evveniment. Ġiext irġiel iddeċidew li ma jmorrux il-Karnival imma marru jistadu. Dak iż-żmien ma kellhomx il-mezz tal-karozza, f'dal-post imma kellhom il-mezz taż-żiemel. Wara li għamlu qabda sew, iddeċidew li jirritornaw lura bil-mod. Ġara li f'nofs it-triq daw kellhom jinfirdu u kulħadd qabad triqtu lejn daru respittivament. Wara li nfirdu, l-individwu partikolari beda jsaffar fuq iż-żiemel. Beda jesperjenza bħal xi ħaġa tqila fuqu, xi ħaġa tosservah u tiffolowjah. Dan tant kemm ħassu skomdu li qabad iż-żiemel u beda jiġri lejn daru. Il-mara tiegħu kienet ħallitlu tieqa miftuħa biex ikun jista' jkollu aċċess għad-dar u kif wasal fejn id-dar qabeż ġot-tieqa u ħaseb li ħa jkun safe, ħaseb li dak il-feeling skomdu ħa jitlaq. Imma ġara li ma telaqx. Iddeċieda li jdur lura jħares lejn it-tieqa minn fejn daħal u ra figura sewda. Dil-figura sewda sparatlu dawl u laqtitu. Wara li ġara dan kollu, l-individwu geżwer kutra miegħu u ma felaħx jitkellem. Hu kien jaf li oħtu qiegħda d-dar. Telaq jiġri fejn id-dar t'oħtu u beda jħabbat fuq il-bieb sakemm fetħitlu. Oħtu kienet imbeżżgħa fl-istat li kien qiegħed Hu prova tkellmu u ma bidiex iweġibha. Kif rat hekk, oħtu telqet tiġri u marret issib ġiex uffiċjali li kienet taf li qegħdin hemm, tabib u pulizija, u kif waslu fuq il-post, it-tabib beda jisimgħu jgħid jaħraq, jaħraq, u ma kienx qed jifhem it-tabib għalxiex kien qed jgħid. Daġa b'ruħ u tefgħu ġo trakk u saqu bih siegħa u nofs għall-eqreb sptar. Kif wasal fl-isptar, bdew isiru l-interventi neċessarji fuqu biex jaraw x'għandu ħażin. Bdew ituh il-morfina biex itaffulu l-uġigħ u wara li kien ikkalma mill-uġigħ seta' jitkellem u beda jirrakkontalhom x'ġara. Waqt li kien qed jirrakkontalhom x'ġara, dal-individwu, il-ġilda bdiet tiġi kollha bżieżaq u bdiet taqagħlu kollha. Infatti parti minnhom waqt li kien qed jitkellem mat-tabib, Kellu x'ridaq jidher. Wara dan kollu ma kienx hemm tama għalih u ġismu beda jaqa' biċċiet u awtomatikament miet. Wara li għaddew xi jiem, saret investigazzjoni militari fejn skoprew li dal-individwu fil-Brażil kien intlaqat jew kellu impatt radjoattiv minn xi ħaġa li kkawżawlu li ċ-ċelloli ta' ġismu jmutu kollha. Dal-fenomenu tat-tisfir mill-jidher qiegħed mifrux mad-dinja kollha. Storja interessanti hija dik li jsejħulha r-Rock Apes tal-Vjetnam, fejn fil-bidu tal-Gwerra tal-Vjetnam, is-suldati Amerikani, kif ukoll dawk tal-għadu, kienu qed jiltaqgħu ma' speċi ta' bniedem b'denbu twil, fejn kien magħruf li jsaffar, chirping sound. kif ukoll ġebel jaħbat ma' xulxin. Imma l-iktar ħaġa interessanti hija t-tisfir. Meta daw l-Amerikani sparaw fuqhom, sabu li daw l-esseri bdew iwaddbu l-ġebel biex jirritaljaw kontra l-Amerikani. Mill-pletun Amerikan li kien hemm waqt dan l-encounter, Bosta suldati sofrew xi ġrieħi u kellhom jirtiraw. Wara l-Gwerra tal-Vjetnam, kienet saret investigazzjoni biex jaraw eżattament x'kien dal-fenomenu, fejn skoprew li l-Vjetnamiżi kienu aware tagħhom minn ħafna qabel u n-nies tal-post kellhom isem għalihom ukoll. Fiċ-Ċina nsibu l-Yeren. Mal-Yeren hemm diversi leġġendi marbuta, fosthom il-monks taċ-Ċina kif ukoll il-bdiewa tal-post. Il-jaren huwa magħruf li jibda bit-tisfir u mbagħad ikompli bħall-każijiet l-oħra iħabbat il-ġebel ma' xulxin u l-injam. L-Amerikani Nattivi kellhom diversi leġġendi wkoll, fosthom in-Navajo. Navajo tfisser nies tan-naħa l-oħra. In-Navajo ma tantx kienu friendly mat-tribujiet l-oħrajn. Kienu jispiċċaw jattakkawhom. U bil-lejl kienu jgħidu s-saffarx għax jiġu tan-Navajo u jattakkawna. Imma fost dawn il-leġġendi insibu l-istess fenomenu tal-Bigfoot kif ukoll it-tisfir u l-orbs. Jekk hemm xi ħadd hemm barra mis-semmiegħa tagħna li għandu esperjenza waqt li kien qed isaffar bil-lejl u esperjenza xi tip ta' fenomenu stramb, inħeġġuh biex jikkuntattjana u jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna. Nirringrazzjakom, għal li jmiss.